Good stuff, ok. Sglefrio. Ok, pan i'n ni sglefrio, yn siarad cadw'n cefn o'r syth a sy'n bosib. So ni'n mynd yn grwn wrth wneud y shot yna. Ok, chest lan, sgwyddo yn ôl. Good stuff. Ok, a yn fwy horizontal a sy'n bosib. Ok, mi allech chi fod yn gwneud hwn, cyffwrdd y drod wrth o'ch chi'n neud e. Ond mwyn y pan ni'n symud mlaen yn hwyrach mynd i'r sesiwn. Ok, long gian. Ar ein fan, falle heel flicks, ok, tra yn y blant i gael pen ôl. Reit, so eto mae'r ymarferion yn fod ti bach fwy dwys nawr, ok? Bach fwy intense. Fi'n neud yn stretchy eto i'n hippie. Yr hamstring. Fi wedi bod yn rhedeg yn hunan, fi wedi cael bach o workout yn barod. So sa'n teimlo bod angen fi wneud cyment o mestyn, cyment o stretch. Okay? Ond eto, mi allan ni wneud gyda fwy o mestyn bob dydd i ddweud y gwir, ond Fi'n ti'n meddwl parod. Cool. So os eisiau chi hala bach fwy amser yn y mestyn, so stopwch y fideo, cymerwch amser, wedyn ail ymuno pan chi'n barod i bach fwy o waith. Oce. Okay. So, unrhyw fath o bwysau, mae'r sgwat nawr am symud mlaen. Unrhyw fath o bwysau i chi moyn, lle fe fod yn pwysau trwm dros ben, uh, faint o hwn, cwpl, 2 gilogram. Dim byd uh, o'r drwm, ond Mae siâp dda i wneud nawr, mi fydd e'n dda i... yn gweld unrhyw beth yn bach o siâp, ac mae uwch yn hen i gyd e. Oce, so, sgwat uwch y pen. So, o fan hyn, lan. So, ni'n neud nhw'n barod, ond nawr ni'n galw dwylo uwch y pen, wrth bod ni'n sgwatio lawr. Okay. Mae fe'n fwy anodd gyda dŵr yn agos, dŵr ar led yn haws o ran fy hyblygrwydd. Okay. Ond fi'n neud yn anodd i'n hunan, achos mae pil i fi'n dal. Os dŵr ar led yn haws o ran yng nghefn i, i fy ngallu o lawr. Bydd rhai ohonoch chi yn ardo gan beth chi'n gwybod mlaen i ddyn hyn. Bydd yn pethau yn anodd iawn i'ch ysbryd chi. Okay? So ni ymladd yn erbyn hwnna, trwy'n cadw dwylo uwch y pen gymaint as yn bosib. Set o ddeg, uned bod chi'n ymlacio nawr, okay? a neud y to, neu ni'n symud mlaen i'r ail ymarfer. Okay? Eto, Ni wedi'ch y pen. So ni wedi bod yn mynd o fan hyn, camu nôl i'r big lunge, ni wedi bod yn camu o'r lunge mlaen, a ni wedi bod yn dal pwysau. Okay? Wel nawr ni'n mynd i fynd o squat bach i fynd uwch y pen i'r lunge. Y sgwat bach, hip yn gweithio'n dda. Da. Pwysau fy mhen. Ok? Os yna normod, ni'n gwybod bod ni'n gwneud yr hwp bach a glanio. Hwp bach a glanio. Os chi'n sopa yn gosau mwyn bod chi'n gweld y siar, Yr hwp bach, okay? hwp, yn glanio yn y lunge. Ond y symudiad ni moyn gweithio tuag at yw bod ni'n symud y fwy cyflym. A mae'n rhaid i goffa llawr wrth gwrs wneud hwn. Os yw hwn yn, yn gam mowr i chi fod yn wneud, yna chi'n gwybod mae sgwat gweithio A glanio i'r cam bach byddech chi'n neud wedyn. Oce. Gwrthwasgiad wrthos yma. Ni'n mynd gerdded mlaen mewn i'n gwrthwasgiad a cerdded nôl. Oce? So fi'n cerdded mlaen. Gwrthwasgiad a cerdded nôl. Ne, mi ellyn ni gerdded yn hollol dal fan hyn, a er mwyn cadw tensiwn ar yn ysgwyddau i, yn ogystal am bron ni, fi'n mynd gerdded mlaen, Neu di wrth wasgian, cynnydd nôl, tan bod fi'n mynd siarc triongl, a wedyn cyrraedd manto. Dau. Tri. Pedwar. Oce? Okay? Mi ethau bod chi'n cerdded yr holl ffordd lan,

Maen nhw'n ei helpu. Allai ymrywio'r siop, allai roi'r hedyn di lawr y llawr, allai orfod lawr yn fflat, dwylo off, gweithio lan, dod lan, cerdded nôl lan eto. Oce, cant y mil o enghreifftiau o fel gallu ymrwybio hwnna. Um, Oce, Um, gyda pwysau, gallwn ni fod yn dal y ceto fel, neu y bel i niws o hynny. So, y swyddau'r rhwyfo ni'n neud, ni'n neud tynnu ti gallt y corff. Wel, am nawr, beth fi'n mynd neud? Dal y bel, pwyso mlaen, plygu y pengliniau, a negi fi'n neud ydi iwso ymrych yng nghoesau yn bennaf, A tynnu'r pêl lan i ne ni. Ok? O'r ochr, so chi gweld bod fi'n pwyso mlaen, lan i'r gêm. A sy'n lot o bwysau fan hyn, ond os ffaith bod fi'n iwsio cymaint o gyhyrau, Mi fydd yng nghalon i, a'n ysgyfaint i, yn gorfod gweithio yn eitha caled. Achos bod cymryd y bythefyd yn gweithio. Okay? Yn yr bwriad. Yna pam ni fi chwysu. Okay? Achos bod lot o gyhyrau yn gweithio yr un pryd. Deg o rhain eto. Okay? Wy'n yr un diwethaf, Ok, ni fi yw'r pwysau fan nawr, a mi allech chi benglunio neu sefyll lan. Wrth bod chi'n penglunio, neu stopo fi rhag troi gormod. Wrth yr hyn, o ochr top yn bos i, a ddim yn wych am yr esgwydd i, fi'n mi esgyd, sori, bod fi'n taflu. Okay? So fi moyn taflu, a wedyn fi'n mi stopo cyn bod fi'n gael ei fynd. Byddwch gael ei fynd, okay? o fan hyn, un, Dau, tri, pedwar, bump, chwech, saith, wyth, naw, deg, ar ochr arall. Un, dau, tri, pedwar, bump, chwech, saith, 8, 9, 10. Pwysau lawr. Ok, okay, so bant yn hynna, so beth, beth na i gyda chi nawr ydy rhoi'r hyn i gyd at ei gilydd. So pimp ymarfer, a sa'n ni'n mynd i ni fel cylched. Okay? So ni'n mynd y pimp ymarfer i ni newydd wneud, i ddod o'r llall. Okay? So i ddechrau off gyda, mae gen i uh, ysgot i'r pen, A jerk, sef yn pwysau mynd o fan hyn uwch y pen. Cerdded allan i gwrthwasgiad. Uh, y rhai pwl, y pwysau yn dylan i'r gêm, a wedyn fe ni galw y wood chop, okay? fe ni torri pren

Dw i'n gweithio'n galed nawr i cadw pwysau uwch fy mhen i. Dw i ddim yn cael pwyso yn bellach ymlaen. Okay? Uwch fy mhen i, yn bwriadu nid wyth bach yn haws. Wyth, naw, deg. Okay, pwysau dan yn un, a nôl, drip o'ch nawr. So fi'n mynd i wneud deg yn un gos, deg ar llall,

Nick, rhwyfo. Hi Paul. Dim gormod o bwysau fi fan hyn. Dim yn isel. A lan. Mi allai fi fynd. Reit eich pen.

Deg un ochr, un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg. Ok, deg i'r un, deg ar llall. Chi'n gweld cyn llied, mae'n drws ei ni'n symud. Sa'n trial wneud hwn a hwnna. Fi'n cael fy stumog i'n gweithio wrth rheoli gwylod yng nghorff fi. Okay? Wrth fi'n troi, mae yna byrhau yn digwydd yn y stumog i, a wedyn byrhau ochr arall. Okay? A dyna fel fi'n cael y daioni wrth wneud yr ymarfer yna. Un ochr yn, de yn diagonol, ochr arall yn diagonol hefyd. A fi'n stopo'n hunan, a mwy o cyflym fi'n i'r symudiad,